Ka ma an dong anongo ocung wi cucok wi luboko lok, kare ma en tye i program en me dog cen paco-ni, kwan kikome ogoyo cim i program pa Lacambel-li ba, ci oloko gin pwony lok mapol ma dong pe aromo nwoyone i kom mego. Ci i caa ma dong tye ka giko lokke owacci, En imito ngo? Wer pa nga? Pa lapwony Can Jon oweka.

Kony dok owaco ni, Gwam lutino acoli bene kong dong pe gibed ma dano odic. Ka giwaco ni yo kit gum rac, ci in dong myero inge o ni yo kit gum ngo rac. Kodi lok aye ni, Abyeko jo mowinyo bene pe tye an keken, ci ka ngat awic. Dong ma tye ka nenowa, MK Mukai ludito matine, tyen ati ki bel Scania, Scania, itye nini? Atye maber, kono in? Atye. Very good. Ngeci i kom lacan bel tye ni ngo? Lacan bel man ma gitye ka yuko-ni pud ca aye reny. Pe ce i kom lacamber ci wene i lalac me lakite moni kenyo ci ma ititi mere i wiye wiye lacamber obedo dano mo ma obedo latic matek wa i cabane ka dok an bene awinyo ni dong kitye ka yikone o an lego Lubanga omed gire ngo kwo me labit naka i anyim ki dong wek dong an atitidi lacamber. Ka onongo gibiyiko myero giyik ryeb yek panga pa gene pa puteka ma mono lwongo ni hero pien gin ma jal ni otimo ocako tic kare ca onongo gilwongo ni radio lacambel onongo wun pud pe okobo gi en radio lacambel ma mege ni ce radio freedom ki radio freedom doki kikobo gi dong i mega ca. Ci i cawa mukene nongo mega nongo myero obed meg pa lacam bene. Ka ineno nongo wi lobo pe rac araca. Ee, ka ma dong an awanyi lacam bel onongo myero ango? Ayik calo rwot nyo calo oteka i kin jo mulwenyo matek me juko lweny eni me Nolan Uganda-ni, en tye i kine. Dok olwenyo matek twero loyo wa jo mukene ma obedo i lubbe. An bene abedo gire ka dwongone i kom lum kunu. Ci jami ni gire pe gubedo yot be, lucam bene dong okonyo korwa, nyiri bene kare ca bene ledo ocwalo bot taa ma tye RDC ka odonyo ni dye waci lacam bel dong tye ka kelo lutino lakwena-ni calo nyig kic, in ineno kare ma lacam bel ocako program moni yub moni me duk cen paco-ni, caro lutini guduwu madwong dwong mo ma Pe tye lamony mo ma ogamo lutino lakwena loyo lacam bene. Pi ne, ci tyen lokke ni pe angeyo ka ma jo mukene neno iye. An i agikkine i kom bedo cawa ni kit ma an aneno mere kwede ni pol kare del col marac dong loyo en wan lutino acoli-ni. Peko dong tye ni kin ma gin timo tek ngat moni oto i pap. Pol kare dong en aye kicego atir kom miti moni me dong pi doro yub me lyel. Giloko dugu ngo? Kuc igi. An ee agikki ni angeyo ni ii lyel pa Lacambel jo mukene igi obileng leng mo ma konye pe, meno abyeko nongo gukwal ciling dong gutyeko. En nen ma dong witte tutwal i gang myel ni en aye dong tye ka cung-nyi, tye ka mito cente nyo jami ma bidong i gang myel cwap cwap mogo calo wai bed nongo pe ngat ladit kong in nen kit lutino acwal mukene i doggi i laa kwede miti miti icam dok i gang myel ci en bene nongo myero onge ni en ngo. En pe ebitao, ci pe omedo matye, a ki jwer ki ngec ni ka twere gamen pe kong ki kome bene gunen, ki dong gamen-ni keken ko wa lub ma gwok aneno koma kec i bwii eni bol ta kom bedi cito ka konyo leb wene lalan ka ca i kot pa Dominic Ongwen kany, ci lutino eni nongo gutimo gin maber nongo myero i ngo ki gwokgi ki pwoc. Pud ni jo ma gubedo ka lweny i dye lum keken, gin gubedo ka lweny ki i dye kal kany calo wa jei. En gulwenyo mere matek kun bedo wek ineno ni odong Uganda kany kun bedo wan obedo ka maleng kiri. Kare ca onongo pe rac, jami ne pat, ci wawoto ki lego bene lacwec omedde ki konyowa. Kanye? Ngo ma dong lacam bedo tiyo matek matek matek ma ka pe iwir pi wil? Ee, kit ma nongo anen an abedo ka wacci ni, an awacci the late babana calo the former dano madit the late Lutwara Walter owaco mere me acel pud awacci ni, awacci ocwara obedo ka waco ni kony. Kombeddi lunyonya gitye ka bino i program pa lacam bel. Gingolo calo nyig kic i program i yub me duk cen paco. Kelo lwagi dano oyobo i lwenyo pien gimito wa kuc. Ki dong ka ma an dong anongo ocung i wi cokcok wi luboko long, kare ma en tye i program en me duk cen paco-ni. Kony kikome ogoyo cim i program pa lacam pe liba, ci oloko gin pwony lok mapol ma dong pe aromo nwoyo ne kom mene. Ci i caa ma dong tye ka giko lokke owacci, En imito ngo? Wer pa nga? Pa lapwony Can Jon oweka.

Kony dok owaco ni, Wan lutino acholi bene kong dong pe gibed ma dano odic. Ka giwaco ni yo kit gum rac, ci in dong myero inge o ni yo kit gum ngo rac. Kodi lok aye ni apiko jo muwinyo bene pe tye an keken. Ci ka ngat ma wiye po muwinyo lok eni dong okony en ni rijim pa lacam bedo nyo i kare ma lacam bel tye ka lweny matek ci gin ango ma gengo yo lacam bel calo dwol? nyo calo oteka. An bene dok omedde ni jo ma giromo tyen acwali ma wigi kwir ma giniang kong myero gunen jo ma gupilo i wi kare. Apoi kuman ba. Apoi in ma inenowa, subscribe anyaka kin gang ludito matini.